Abanto baminto aba motorigeretie rituko ria rero, eye nechaneli yaito y'Enseka y'Omogusii. Nimanyete ng'a abange baino mwabeire mokorigereria ebipindi biaito, naende abande mbarobwo biagokirie, buna bono ase ebipindi twatwarire bibere bitato iga gochia magega. nigo twabaretera amarieta y'ekegusii ne chiberiki chiabo, tokanyora efeedback engiya. Abanto baito bagoteba ng'a tware koragenderera torakwana amarieta ao ao ne chiminiki chiaye, ne ring'ana rigiya rigotokonya ntwe, nonya na abana baito bama bamanya ring'ana rimogosakereri. Ase igo intagete mbaretere marieta make iga, na erieta ntagete tochake nario, na erieta bogomba. Bogomba igo rikorwa ase erieta obogomba, na obogomba nekero okonyora. Omosubati akonywa okwa komenya emiaka emenge, gose emiaka yonsi eye akoba bwoye, takonyora omwana, oyio nomogomba. Korende ngoika yarenge, kwanyora as'eng'encho y'oborwaire, gose ing'ana rinde. omosubati onyuomwa, omogaka oye amatuko atari make, ataranyore omwana, emiaka ikomi yaera, emiaka emerongo ebere, abanto bachaka gokumia ng'a nki eke kiabete? Mpaka abande ekero kende bakaga ng'a oyo nomogomba, ochaka kobakerwa obogomba. Gani noborwaire bwarenge. Bono omoerio oye, ekero eriogo rigocha gotoka gose kagwenire, omosubati buna oyio nabo agocha, oimokie oborito, onyore omwana. Ase engencho abanto konya bamobakeire ng'a oyo obeire omogomba, Omwana oyo otoka, bamoroka bogomba, yaba iga egocha koba ekenyori ng'a omwana oyo iga ache iga achete gotokera bogotu ng'ina karabeire amatuko atari konyora omwana, ekiagera omwana oyio ocha korokwa bogomba. Igo buna nabareteire erieta eri, igo ntagete kobaretera ande amarieta ande agocherera aria arenge koruegwa omwana akonyora, kobwatekana necondition y'efamily gose y'abaibori engaki omwana oyo arenge koiborwa. Buna bono econdition eyio naba ya temporary barrenness. Abanto mbare bakorokwa ase egusii yaito bakorokwa Maiteka. Maiteka nomwana orenge gotoka ekero korwa abwo nyuma ng'ina atwarire obokong'u aimogetie oborito. Korende yare goika kw'amachiko gwa kw'amachiko aa gokana, abang'ina barigigwa, abang'ina baria abanene bareta amariogo, omosubati oyio oegwa buna konywa, oborito bw'amachiko aa gokana oegwa eriogo, bwagaroroka, Omoerio oye bwacha kogororoka kegima, omwana ocha gotoka, abang'ina kobagocha, bakomotumia, bateba ng'a, Ee, oyo omaiteka, oboiro oboritongo ocha goiteka bwarenge, korende Nyasae agancha, erinde omong'ina oyo bono ogonkirie. Ore buya, omwana oyio ore komaiteka. Naende ring'ana rinde ndire riarenge ororo, omwana are koiborwa orokwa mogoii. Mogoii ere iga are korokwa ekiagera. Rituko riria ng'ina arenge gochia kogonkia, iga atware obokong'u, omwana oira chinsa chinyinge. Abanto bacha aiga, abang'ina bacha batagete komokonya, korende ase engencho y'ogotebana koria yaika nonye ng'ina, orosa ogoya bono gagocha gotoka, kobakona komotumia. engaki y'ogocha komwasumoria, nigo bakona goteba ng'a ee mogoe oyo mogoe agoyeti ng'ina, nabo yarenge igo yare kogera omonto oche korokwa mogoe iye. Nambaye erietageto ria kane, abanto bare ase Gusii yaito bakorokwa Mabare, Mabare riare gocha iga. Riria kare abagusii mbarenge abanyagitari baare kobaara mono buna omotwe kware konyora omonto otwomeire, erinde bwateka bwateka omotwe, erinde barangeria omobaari omonto gocha komobaara. Gocha omobaara kwanyora omonto oyio ogwenire. Abagusii na abang'aini barenge mono ase okobaara omotwe, nabo basikire sana sana ase engencho eyio. Bono nabo yare gotoka omwana kagochia koiborwa ise, gose ise moke, gose omonto bw'efamiri, Okoraigwa okobaara obaarirwe, bono iga agenderete kogwena. Omwana oyo gakoiborwa, onye oyo iga orwarete iga abaaretwe bwango, nabo are gocha obaakwa mabaare, gose yatoka oyobaaretwe iga akuure. Nonya orenge korokwa onyinkwa, gose orenge korokwa mose. Ase engencho abarwa ekagera agacha gosira. Bono omwana gakoiborwa kiaba ng'a eh, oyo mabare. Iga aiborwa ekero omogaka oria asirire ase igo orokwa mabare. Bono nabo ntagete toratigere igo rero goika engaki ende naende nimbaretere ebipindi binde.